e lego malome ya kgoši ya rena motsepe jalo malome ko a tlago ko a tšwago o tšwa moletši wo mogolo wa mabokanyane ba re o kgona ke phofo letlana ge le marumo jalo bongaka re tlhatsela gore setlogolo se se bakgatla ba re botšišitše e ka re godišitše kua le tšwago bokwena Go reng ge le rialo? Ke lotšha ke rialo ba rena bošwi. Gannyane, gannyane ke gore kwa ga bokokwagwe e lego mongaka ba re ke kgoši Sampoko. Ke moletši ka boripana ge ba le le tswa eh, toropo ya Polokwane mo e leng gona ge thoma re a tšwa go na lekeiši le legolo la Sešego Go ba go fihla fase mo ba re ke bogo, ra boa ka ra ripa ka noka ka kwa. Bangwe ba re ke lepye goba ke yona ya Limpopo ke mo re ikadilego gona. Re na le metse e ka bago ba ye 168, di-village, ke mo re lego gona le mantona goba dikgošana. tše di ka go fihla go 183 bjale monna ka le go fa ke mo go tšwa go bommagwe ba tšwa go moletši wo mogolo wa mabokanyana ba re go kgona ke phefo letlala le ba re ke bana ba ramanyo ba dintshontsho ya gonyo ba ebile ba re dibile tsapala ga matala ra šikolo motlhaetsa le mogolo ba tla go moo ke bona bogoši gabo ke yona gabo a molelo ba re gabo setšhaba se na le tshele Ntse tla kgona ke metse a godimo. Ba re neša pula o diše pula ye tšhogo moloto motlhaloga. Ba re ngwana o godile bakgata. Mo ko yena molaisa.
Bakgata. E re ke tšee sebaka se ka ntle le o senya nako ke dumedise basepetša bodiro ba babedi bomma o rena le bo papa. Ke re ka bona ba ntumelele ke iše madima a kgethehileng a mašwešweu go kgoši ya rena, Kgoši Motsepe, le bakgomana ba gae ka moka le dikgadi le bana ba gabo ka moka le Seana Motsepe ka moka, magoši a leng gona kaofela le bommakgoši, matona ka moka, dikgošikgolo tša rena tša Bagatla, Baruti ba rena ba ba leng gona mo ka moka, MEC wa rena wa leng mo, the Deputy Minister Mmabuli Kekana, le all the parliamentarians tšeo e le gore ba ka be ba le gona fa, boetapele ba House of Traditional Leaders, le the representatives of the National House of Traditional Leaders, ke bone bakgošimane ba gona, le bo Mphumagadi and others ba lego mohlomongwe ka ba gona fa. Mayors, le morafe wa bagatla batlhomphei ka o fela ga bona ba ba le amogelang madume a ngwana wa lena fa ba gašo ka baka la nako ba boletse gore ke maloo jale ka ge le gore bommae ba tšwa bogoši ba ba tlhaloga mantso a ka e tlo ba mabedi a mararo A o mo lakaletša mahlatse le mahlogonolo mo tirong ya gae fa? Re re o ka re Modimo le badimo ba ka mo etelela pele ba re phedišetša yena. Go rena ba ga Moloto re re kgoši setšhaba ke se sa bakgatli šoma le sona gabotse se tlhomphe se rate Ikokobeletše sona, kgoši ya ka. Go tloga today a o sa le saki o papa o setšhaba sa gago go gore o ke tlhomphe pele rena re ka tla ra go tlhompha segagešo se re seriti sa motho maitshwaro a mabotse a lota seriti sa sa moithuti. Ke ka fao ke re kgoši ya ene tšhomi mamotlha ka gore ge o ka tla wa ba le ditšhomi o tlo palela ko buša setšhaba o tlo palela ko wa tlhola melato mara phela le batho ba rate ga wa tshwanela go ba kganyetša mara ga o le kgoši o tseba gore papa rena ka mongaka direla setšhaba sa gago Šoma le sona gabotse. Consult montle nngwe le nngwe le nngwe le nngwe. Rerisana le dikgaitsedi tša gago le borangwana pele o ka nka decision. Pula e ne ba gešo. Fela re tla o thekga ka dinako tše tsotlhe. Ke a leboga.
Re a leboga Mokwena Molema.